Здравствуй! Сәхнә синеке! Рәхмәт, бик зур рәхмәт, хәерле кич, исәнермесез, хөрмәтле казанлылар, э, казансызлар, абыйлар, апалар, энеләр, сеңелләр дип исәнләшик әле. Салават абый булса исәнләшкән булыр икән ишле. Кызлар, кыз булмаганда дип. Без, без, Бәтәш Салаватовой да килгән икән. Гафу итегез, Салазакич. Үзе залда утыра икән. Мин бер дә болай әйтергә тиеш түгел идем. Сценарий буенча Җәвит абый әйттерде. Минем гаеп юк монда. Менә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, э, без инде шушылай матур иттереп, шушындый концертларга җыелгач, шушындый бәйрәмнәрдә җыелгач, артистлар булса инде килеп чыгалар да, шулай ук нәкъ безнең сыман инде. Хәерле кич, исәнмесез, бәйрәмнәр белән сезне дип әйтергә яраталар.

Менә беренче октябрь өлкәннәр көне белән башланып китә, аннан озын-озак та үтми, укытучылар көне, фәләннәр көне, поварлар көне, әниләр көне, ноябрь көнендә менә Яңа ел көннәренә килеп җиттек. Әле өлкәннәр көненә шушы ук, шушы матур бинада, филармония концертлар залында без дә яшь артистларны гына җыйдылар да, концерт куйдык. Ну, яшь дип инде, бала-чагаларны. Кемгә акча түләргә түгел. Шуларны җыйдылар да, килдек рәхәтләнеп, концерт э, куйдык үзебезчә. Һәм инде анда шушындый парларга, шушындый өлкән яшьтәге парларыбызга бүләкләр өләштек. Монда да бардыр, хәзер дә бүгенге залда бардыр шундый парлар, сорыйм әле. 50 ел бергә гомер итеп, Алтын туйларын билгеләп үткән яшь парлар бармы зал? Әй, яшь парлар түгел инде. Нормальный гына парлар бармы залда? Бүләк тә бирермен дигән. 54 ел. Ә, бүләк 50 елга гына бит. 50 54 үк ди. 54 кә бүләк юк. Юк, гадәттә булмый торганнары их. Менә Әлмәттә шулай, бу беләм бит инде 50 ел бергә гомер иткән парлар килми. Менә рәхмәт, бу барыбер бер бүләк, бүләк бирәбез сезгә, бүләксез калдырмыйбыз. Әлмәттә сораган идем, 50 ел бергә гомер иткән парлар юкмы залда дип. Юк икәнен беләм бит. Бер апа торып басты да, 58 ел булса ярамыймы, ди. Тем ярый, ну бүләге 50 елга гына дидем инде, анда да котылдым. Менә ул бит инде 50 ел бергә гомер иткәннән соң, оныклар була, оныкчыклар була, әби белән бабай буласың инде. Менә бер әби белән бабай үзләренең 50 еллык алтын туйларын билгеләп үтәр өчен авылда гына үзләренең бөтен күршеләрен, туганнарын, дусларын, балаларын җыйганнар да үзләренчә матур иттереп, зурлап алтын туйларын билгеләп үткәннәр. Бер дүрт-биш сәгать бәйрәм иткәннән соң, күршеләре кереп киткән, туганнары кайтып киткән, балалары таралышкач, әби белән бабай икесе генә өйдә калганнар да, инде әби өстәлләр җыештырып йөри, бабай телевизор карап ята икән. Аннан икесе дә җитәкләнешеп, үзләренең йокы бүлмәләренә кереп ятканнар да, бабай сразу хырлап йокыга да киткән, әби уйланып ята икән. Әй, бу гомер дигәннәре агымсу кебек икән.

50 ел элек безнең бүгенге көн кызыл туй көне иде бит, дип әйтә, ди әби. Бабай инде хәтерлим, хәтерлим, эй, Сәлим, хәтерлим, хәтерлим дип кенә ятма. Хәтерләсәң шул. Син бит туйдан кайтып яткач, миңа бер дә артың белән борылып ятмаганың, дип әйтә, ди. Бабай инде аптырап калып, соң ничек ятканыйм соң дип сорый икән. Эй, Сәлим, син бит мине ышыклап, кочаклап, иркәләп, назлап кына йоклатканыйң, дигәч, бабай инде әкрен генә борылган да әбинең өстенә йомышак кына итеп үзенең кулларын куйган. Әби хаман уйланып ята икән. Кара әле, Сәлим, син бит мине кочаклаганнан соң, Битләремнән дә үбә торган гадәтең бар иде икән. Ну, бабай инде бәйрәм өстенә бәйрәм булсын дип үрелгәндә әбинең битенә муа иттер берне үбеп талган. Әбигә хаман җитми. Хаман кытыкланып ята. Кара әле, Сәлим! Син бит минем биттән үпкәннән соң колак очларыннан да тешли торган гадәтең бар иде икән. Бабай бу сүзләрне ишеткәндә, бөтен хәлен җыеп, постельдән сикереп торган да, аксый-аксый бүлмәдән чыгып та киткән. Шул вакыт әби акылына килгән дә, Әй, карт җүләр, үземнең ничә ел гомер иткән Сәлимемә шундый сүзләр әйтергә ярыймыни? Шаярдым гына, Сәлим, шаярдым. Кер, кер, ят! дигәч, Бабай әйтә ди, Як инде, як, тешлим дигәч тешлим, протезларны гына киеп керәм, дип әйтә, ди. Сез берүк мине дөрес аңлый күрегез инде, пожалуйста. Мин сезгә берегезгә дә протезга калыгыз дип теләвем түгел. 50 ел бергә гомер иткәннән соң да, 75 ел бергә гомер иткәннән соң да бер-берегездә мәхәббәт югалмасын, бәхет югалмасын, юмор хисе югалмасын дип әйтәсе килә. Менә безгә дә инде 75 ел яшәргә насыйп булсын дип телидер минем инде. Өйләндем бит әле мин. Ишеткәнегезме, юкмы? Рәхмәт. Ярай, ярай, алай. Артык зур шатлыклы хәбәр түгел.

Алай гына да бетми икән әле ул. Әллә нинди ант сүзләр әйттерәләр. Кулга кул тотынышып, шушы тормыш иптәшем белән соңгы сулыш, ә, тормыш иптәшем дияргә ярамый диде Мулла бабай. Тормыш иптәшем димәгез, тормышта иптәшләр күп була ул ди. Кем? Хәләл җефете дип әйтегез ди. Хәләл җефете. Тэмэһэ, яши торган хатын хәләл җефете булса, йөри торган кызлар харам җефетедер инде алайсах. Ярак кирегә суккалап утырма, үзеңә никах укырга килдем ди. Мәйтәм, ярай, ярай, әйттем исә кайттым, шаярдым гына. Без инде ул безне белмәгән, без аны белмәгән чит муллага ышанып тапшырмадык. Үзебезнең якын дустыбыз Рамил хәзрәтне чакырдык та, ул инде миңа бөтен гореф-гадәтләрен, йолаларын бәйнә-бәйнә аңлатты. Рифат, баштан очрашкач, Танышу була. Аннары табын артына утырганнан соң бер ярты сәгать вәгазь сөйлим, никах ныклыгы турында. Аннан Коръән укыла, аннан инде бер-берегезгә алган бүләкләрне бирешәсез, аннан э, э, бер-берегезгә иман кәлимәләре әйтеп, лә иләһә иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дигәннән соң, бер-берегезгә вәгъдә, ант сүзләр әйтәсез ди. Итеп аннан соң нәрсә була? Аннан соң дога кылабыз да яши башлыйсыз, все ди. Тем җиңел икән. Тем Рамил, кара әле, менә бөтен әйбере бик әйбәт бара бит, тем вәгазен дә сөйлә, Коръәнен дә укы, бүләкләрен дә бирешик, танышыйк та. Пожалуйста, ант сүзе генә әйттермә әле, мин әйтәм. Минем тормышка бөтенләй башка планнар. Ничек инде дим, әйтәм, менә сиңа бер мең сум акча. Ризалаш ту. Ярый, яңа Коръән буенча ярый дик. Менә әле мин яңа Коръән үзем дә укымадым 2015 некен. Мәҗлес матур гына, әйбәт кенә башланып китте инде. Таныштык та, вәгазь дә сөйләнде, Коръән дә укылды, чәй эчеп утыра башладык, бүләк тә бирештек. Мин әйтәм, әһә, бетә ахры бу, все, дога кылабыз хәзер. Чәй эчеп бетердек тә, Рамил әйтә, хәзрәт, әйдә әле, кияү бас әле, ди. Әйтәм, басыйм әле, бу мине мактый ахры. Торып бастым да, әйдә, Рифат, булачак хәләл җефетеңә ант сүзләре әйт, ди. Әйтәм, нишлисең син, без бит синең белән сөйләштек. Юк инде, юк, Рифат, аның гореф-гадәте, йоласы шулай, әйтмичә булмый, ди. Ну, бөтен туганнар каршында талашып утырып булмый бит инде. Баскач әйттем инде. Әйтәм, күптән көтелгән мизгелләр җитте. Шушыны гына көтеп утырган идем, дидем. Әйтәм, рәхмәт хәзрәткә. Эчемнән хәзрәткә, дидем. Кырыйда гына утыра бит. Ант, дидем инде, риза, дидем. Аннары инде чәй эчеп бетердек тә, тога калдык та, урамга чыктык. Урамга чыккач, Рамил кырына килдем дә, мин әйтәм, Рамил, нишләдең син? Без бит синең белән сөйләштек, мин әйтәм. Мин бит сиңа бер мең сум акча бирдем, ник әйттердең? Ну, Рифат, нишлим соң? Извини, гафу ит. Хатының күбрәк бир дип әйтте. Хатын половина мишәр, половина татар. Алдан биш мең биреп, уже сөйләшеп, хутлап куйган. Әйттерергә дип. Әле туйга, туйда инде үзебезчә генә Казанда зурлап туй уздырдык. Кем генә юк инде анда, артистлар күп килгән инде. Анда кем генә юк и, анда Хәния юк и, Айдар юк и, Салават абый юк и. Салават абый килде инде, котлап китте остазы булгач. Менә оригинальный сүзләр әйтте инде. Хәзергә хәтлек истә калды. Шуны гына уйлап йөрим мин. Рифат бер оригинальный бер сүз әйтәм, исеңдә калдыр, ди. Туйның икенче көненә сез сразу кияүнең күзе ачылачак, киленнең теле ачылачак ди. Шунарга түзеп, рәхәтен күреп, башыңа каска киеп яшә инде дидек. Менә аның сүзләрен истән чыгармыйбыз, шул сүзләр белән яшибез. Әле миннән сорый, э, Рифат ди, э, сезнең яшьләрнең бит инде төрлечә була ди, мәхәббәт. Синең ничек соң? Яратып өйләндең? Мәйтәм ничек инде? Ну, по любви мы, по любви өйләнәсеңме ди? Мин әйтәм, Солотай белмим инде, полюбвидермы, юктырмы? Ну, атасы полюбому диде мин әйтәм. Уже вакыты җиткәндер инде. Менә шушы мәхәббәт темасына кереп киттек тә. Монда инде мин сөйләсәм озын озакка китә, моннан уже кычкырып башладылар. Э, мин инде шаярам да, җырларга да маташам инде үзенә күрә, чыккан чыккан берне җырларсың да диделәр. Җырлап маташып тормыймдыр инде, әйме? Кирәк. Җырлыйммы ни? Алайса, менә быел программаны әзерләгәндә Айдар абый Тимербаев дигән кеше миңа шулай ук ярдәм иткән инде. Э, бер дәртлерәк кенә бер җыр язып биргән иде. Бу миңа бит нәзмә дәртле булса бер урында гына басып тора алмыйм. Сикереп, сикереп биисе килә. Бөтен җыр кычытына. Менә әле без 13-14 э, декабрь көннәрендә Уникс концерт залында үзебезнең э, сольный программа дип сөйлибез, нәрсә телендә Үзебезнең концертны куйдык, аның сәхнәсе тагы да зур. Болай гына үзем генә басып тормаска дип, сәхнә буйлап киттем, сикереп, котырып җырлап йөрим. Алда бер апа миңа карап, елмаеп, көлеп кул чабып утыра. Мин әйтәм, әһә, бу апага ошады ахыры. Якынрак килдем дә, Апа, ничек? дигән ием, бу миңа, Шш! ди. Әйтәм, Туктале, җырмы, минме? Конечно, син, ди. Әйтәм, апаҗаным, нишләп болай булды, нигә болай булды дигәнем. Балакаем, ник сикерәсең соң син бу җырыңда? Җырыңның сүзләре